Enti indirectly the judge has determined that the, the stool was vacant. Judge no aka sɛ na akonnwa no na obiara nte so. Akonnwa no nsɛm a na yɛrepere no ɛkɔpie mu wɔ otumfoɔ anim ma yɛwura adi asɛm no. Ɛno na yɛgyina so a Nana Sankba Jafla yɛgye no too mu a ɔsoae kyerɛɛ the council members ɛna council members nso soae kyerɛɛ no a wɔdii n'akyi kɔ pue mu wɔ mɛnhyia a wɔyɛɛ saa nti judge ɛka asɛm wei na bɛnya mmaranimni a wɔyɛ high court judge na ɔbɛka sɛ he still think he can make somebody achieve a na mo ɔdi ma ɔdi ɔde mo adwene edi agorɔ ɔde mo adwene edi agorɔ nti judge ne determine sɛ kwan na ɔwie yɛ no ɛna ɔsan kɔ anim na ɔkaa sɛ ɛno ne yɛgyina so a nana samba jafra yɛgye ne tu mu nti judge ne sɛ yɛaka asɛm no awie asɛm no a yɛkaeɛ no hwan na ɛdi nkonim Ɛyɛ Nana Sankwa Gyafla abusua na ɛdii nkonim. Wɔdii nkonim na wɔgyinaa so na wɔde yii Nana Sankwa Gyafla a ɔsɔre kyerɛɛ ne manfoɔ ɛna wɔn nso sɔre kyerɛɛ no a ɔkɔ pue mu wɔ yɛ wura anim.
Memoakwaaba ɛba Poyaka TV so. Boyaka TV ana wohwɛ yi? Sɛ wei yɛ wo first time a ɛneɛ bɔ mmɔden a subscribe, mia notification no so sɛneɛ anytime biaa a yɛde video bɛto mu no wo nso nsa bɛka no anya bi ahwɛ, wohwɛ wie a comment fa ho kyerɛ w'adwen fa video no ho abusua like video no na hyɛ hyɛ ma obiaa nso nya bi nhwɛ, medaase bebree abusua. Nkyerɛmu aba, nkyerɛmu aba. Ɛdeɛn na ɛmu nkyerɛmu aba? Ne nyinaa yɛ court judgement a ɛbaa nansa yi ara ɛfa stay of execution a Dɔmahene, Sumahene ɛne Saamodua wɔde kɔtoo judgement a Sampamahene Nana Sam Agyafra the second abusuafoɔ ɔnyaaeɛ ɛfa Dɔmahene Sampamahene documents a ɛwɔ sɛ wɔgye de kɔ National House of Chiefs na yɛ gazɛte ne sɛ Sampa man hene Adomah hene wɔyɛɛ n'adwene sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔde documents no bɛkɔ nnɛ anaasɛ ɛkyena. Ɛno na Sampa man hene Nana Samuel Kyafra the second ɔde kɔ Ghana court abusuafoɔ court nso de judgement baeɛ a ɛnfɔɔse Domah hene kyerɛ sɛ ɛhyɛɛ ne sɛ ɔma no twenty one days ɔmfa nye documents no na ɔmfa nkɔ National House of Chiefs na yɛn gazɛte Sampa man hene Nana Samuel Kyafra The second, abusuafoɔ, ɛno na kyerɛ sɛ Dɔmaahene, Sumaahene, ɛne Saa Modua, wɔn nso kɔɔ court a wɔde stay of execution kɔtoo so sɛ court nyɛ dɛn, ntwentwɛn so koraa. Abusuafoɔ, court atena so adi asɛm no nyinaa. N'abusua, ɛkɔsii sɛn? Sampa Maahene Nana Samuel Gyafra the second, ne personal assistant, Abu Mahama, abusua, wɔde mu nkyerɛmu nyinaa aba. Dɔm ahene, ne to akyi anaasɛ ogyina hɔ pintinn, mo deɛ mommie nkɔm. Yɛduru ɔko nna no awiee tee mɛda mo ase, mɛda mo ase, yɛwura ne wampa, yɛwura ne nana ɔsɛɛ toto, His Royal Majesty the Asante Kingdom, our President baako pɛ, nana ɛnɛ anwummerɛ yi, Onana Abu Mahama mebɔɔ din a na mebu me mo, mekyea wo. Ɛwɔ nɔkorɛ ka yɛda ase. Abusua deɛn na Mandelmus application deɛn na na ɛwɔ mu? Ɛno na mepɛ sɛ wote aseɛ because yɛnam amammerɛ ne amanneɛ kwan so a yɛde Nana Sangba Jafla sii adeɛ so wieɛ no, ansa na wobɛyɛ ɔhene wɔ Ghana, ɛsɛ yɛnam amammerɛ ne amanneɛ kwan so na yɛyi wo. Yɛyi wo wie a, yɛnam amammerɛ ne amanneɛ kwan so na yɛde wo asi akonnwa so. Yɛfa saa ne nyinaa mu wie a, ɛno na yɛbɛtumi aka sɛ yɛmfa wo din nka ahemfo din a ɛwɔ Ghana mu. So that is how it is. The person must properly, it should be properly selected, nominated, selected, installed. Owie saa nneɛma wei nyinaa wie a, na Yɛde ne din no akɔ akɔka Ghana ahemfo din ho. Ɛnti me mpɛ sɛ mɛsɛe wo mmerɛ pii no, mepɛ sɛ mede wo kɔ judgement no a judge no maaeɛ a ɔmaa order a ɛnam so a Nyonomahene ne Dɔmahene ne Farouk ɛka ɔsan kɔɔ kɔɔto sɛ kɔɔto nstay saa order no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔmfa nyɛ adwuma. Ɛno na mepɛ sɛ me ne wo kɔ mu. Ɛdeɛ bɛn nnoɔma na judge no kaeɛ? Mepɛ sɛ wofa the judgement. Mepɛ sɛ wɔfa the judgement no Wofa judgement no a na wakɔ page twenty six page twenty six judge no heading no sɛ determination of the application determination ɛkwan a ɔfa so a ɔde ne judgement ɛba ɛna ɔmake statement bi ɛno ɛna mepɛ sɛ me ne wo yɛ kan me me nsusu sɛ menim nyansa ɛsen wo nti mepɛ sɛ wofa wo judgement no Mede bi ato me page hɔ, wokɔ a bɛhunu sɛ judgement nti mede ato hɔ, wobɛtumi a downloadi na woato wo bo ase. Nti pages no a meeka no nyinaa na wɔatwerɛtwerɛ ato hɔ, nti wokɔ a na woakɔ akɔkan. Maame no reba no na ɔkaa sɛ, ɔsei, On a careful consideration of the affidavit evidence and the arguments contained in the statement of the case file on behalf of the parties, the germane issues for these court considerations are, ɔse mehwɛ nnoɔma a mo nyinaa moaka ɛne ɛho nsɛm nyinaa, nnoɔma a me me atɛmmuani a court no bɛgyina so na wɔdi n'atɛmmuo bɛba ɛnie, nea ɛdi kan, ɔse whether the applicant has fulfilled the basic requirement for his name to be entered in the National Register of Chiefs. Ɔse ansa na mede order bi bɛba anaa mede instruction bɛ bɛba no, ɛsɛ sɛ mehwɛ sɛ nnipa no a waba me ne mu sɛ memma yɛmfa ne nkrataa nkɔ na yɛmfa ne din nka Ghana ahemfo din ho no, ɛsɛ sɛ mehwehwɛ sɛ na mehunu sɛ ampa ɔsɛ fata sɛ yɛde ne din ka Ghana ahemfo din ho anaa. Nti that was the first ayi a ɔde too hɔ. Abusuafoɔ me pɛ sɛ mote nnoɔma bi ase. Sampa akonnwa at any given time nipa baako pɛ na ɛtena so. At any given time ɔhene baako pɛ na ɛtena so. Nti sɛ Yɛmfa no sɛ gyɛɛgye no hunu sɛ ampa Sampa akonnwa no obi te so dada, obi nam amammerɛ ne amanneɛ kwan so te so dada a, nka ɔnkɔ that stage. Ɔse ansa na mɛka sɛ yɛmfa wo nkrataa nkɔ na yɛmfa wo din nkɔka Ghana ahemfo din ho no, ɛsɛ sɛ mehwɛ sɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ nipa yɛ na yɛde ne din ka Ghana ahemfo din ho no, wayɛ saa ade no anaa. Nti that was the basic standard a ɔsɛtiiɛ. Nti sɛ judge no kɔ n'anim kɔ ɔda sɛ momfa Nana nkrataa no nkɔ na yɛmfa ne din nka Ghana ahemfo din ho a, na ɛ judge no pɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ ampa Nana ameeti adeɛ a ɛsɛ nipa meeti na yɛde ne din ka Ghana ahemfo din ho. Nti mesrɛ wo. Read page twenty six. At any given time, nipa baako pɛ na ɛtena akonnwa no so. Enti sɛ nka obi te akonnwa no so dada a, a ɔnam mmara kwan so na ɔtena so, ɔnam amammerɛ kwan so na ɔtena so a, nka gyɛɛgye no renka sɛ yɛnsan mfa nkrataa bi nkɔ na yɛmfa obi din nkɔka Ghana ahemfo din ho a ɛkyerɛ sɛ ɔna yɛ Sampa man hene. Tie no yie. So wɔ ho? Enti wohwɛ. Ɔse the the the to determine whether the stool is vacant and the processes that were followed to get somebody ansa na judge no bɛka sɛ yɛnkɔ na obi yɛmfa obi din nkɔka ho ɛsɛ judge no hunu sɛ akonnwa no obi nte so nipa no a ɔte so so obi te so nso a ebi ana nipa no wamfa mmara kwan so na ɔtena so nti ɛsɛ a wɔhwɛ sɛ Akonnwa no yɛ vacant because at any given time nipa baako pɛ na etumi tena akonnwa no so. Nti deɛn na judge no yɛeɛ? Yɛnkɔ page twenty nine. Mepɛ sɛ ɔte biribi ase. Page twenty nine na yɛnkɔhwɛ ade bi. Page twenty nine of the judgement. Page twenty nine of the judgement no

after which the applicant candinadeture was approved by the first interested party that is the traditional council. Ɔse, ɛmfa ho ne neɛ Bono Regional House of Chiefs foɔ bɛgyinaa m'anim kaeɛ, ɛne neɛ Sam Modua lawyers kaeɛ, na mehwɛ nnoɔma a ɛwɔ m'anim a, ɛda adi pefee sɛ Sampa nkonnwasɛm ho asɛm kɔpue wɔ His Royal Majesty a ɛyɛ Otumfoɔ Osei Tutu anim ma ne kaa asɛm no wieeɛ. Ɛno na ɛgyinaa so a The Traditional Council no gyii Nana Samuel Gyafla too mu a ɔde ne forms baeɛ a yɛapprovoo no. Enti indirectly the judge has determined that the the stool was vacant. Judge no aka sɛ na akonnwa no na obiara nte so. Akonnwa no nsɛm a na yɛrepere no, ɛkɔpuee mu wɔ Otumfoɔ anim ma yɛ wura adi asɛm no ɛno na yɛgyina so a Nana Sangba Jafla yɛgye ne too mu a ɔsoae kyerɛɛ the council members ɛna council members resoae kyerɛ no a ɔmo dii n'akyi kɔ pue mu wɔ mɛnhyia a ɔmo yɛɛ saa nti judge ɛka asɛm wei na bɛnya mmaranim ni a wɔyɛ high court judge na ɔbɛka sɛ he still think he can make somebody achieve a na mo ɔdi ma ɔdi ɔde mo adwene redi agorɔ ɔde mo adwene redi agorɔ nti judge no determine sɛ wɔn na wɔwie yɛ no ɛna wɔsan kɔ anim na wɔkaa sɛ ɛno ne yɛgyina so a nana samba gyafra yɛgye ne tu mu nti judge no sɛ yɛaka asɛm no awie asɛm no a yɛkaeɛ no wɔn na ɛdi nkonim Ɛyɛ Nana Sankwa Gyafla abusua na ɛdii nkunim. Wɔdii nkunim na wɔgyinaa so na wɔde yii Nana Sankwa Gyafla a ɔsɔre kyerɛɛ ne manfoɔ ɛna wɔn nso sɔre kyerɛɛ no a ɔkɔ pue mu wɔ yɛ wura anim. Nti wei yɛ very simple. Nti sɛ akonnwa tɔ na ɛho asɛm akɔ pue ne yɛka awie na obi adi nkonim ne obi di nkoguo, na obi a wadi nkonim ne nea wadi nkoguo nkrataa bɛpue wɔ baabi a, ɛberɛ a kɔɔto aka sɛ yɛaka asɛm no awie a, na wotumi nya obi a ɔbɛka sɛ ampa obi nkrataa kɔpue baabi, yɛbɛ gazette no a, na sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi. Ɛyɛ me sɛ mo kan a monte aseɛ. Don't give your brain to somebody for him to use it for you. Ɛmfa w'adwene mma obi mma ne nkɔntro mma wo. Mo ankasa mompɛ bi na monkan. So wɔ ho? Mompɛ bi na monkan. Deɛ ɛtɔ so biom, the judge affirm that Nana Kwadwo Masa is the only authorized person a a ɔyɛ the acting president a ne nsa hyɛ krataa ase a ɛkyerɛ sɛ saa krataa no na ɛdi mu. Yɛnkɔ page 32, the opening paragraph. Page 32, the opening paragraph. Yɛnkɔ hɔ.

as sub, uh, submitted before this court by the second responder's lawyer. Ɔsei, nneɛma bi a ɛyɛ ɛyi san moduafoɔ yɛɛyɛ, yɛma mo te aseɛ sɛ Gyasehene atwerɛ krataa de kɔmaa Nana Kwadwo Masa in his capacity as the acting president ɛne Mmerɛ a na Nana Kofi Sono afiri mu no, mmerɛ biara a yɛbɛba meeting biara no, Traditional Council no bɛba meeting no, wɔtwerɛ de kɔma Nana Kwadwo Masa. Minutes a wɔbɛtwerɛ no wɔ Bono Regional House of Chiefs no no, na wɔtwerɛ Nana Kwadwo Masa din a, wɔtwerɛ sɛ Acting President. Nti Judge no kaa sɛ, The Acting President no yɛ Nana Kwadwo Masa. Ɛna ɔka, ɔsan kaa biom sɛ, ɔse, This Court cannot. turned blind eye to the applicant's CD forms duly signed by Nana Kwadwo Masa in his capacity as the President of the Sampa Traditional Council. Ɔse kɔɔto yi antumi mmɔ n'ani angu so sɛ Nana Sam Agyaflang nkrataa no nipa a odi mu a ɛyɛ Nana Kwadwo Masa a ɔno na ɛyɛ the Acting President of the Sampa Traditional Council no, Nana Kwadwo Masa na ne nsa hyɛ aseɛ. So wɔ ho? Enti Nkrataa mmienu, yɛmfa no sɛ nkrataa thirty na akɔpue wɔ the National House of Chiefs sɛ obiara se me ba ama yɛagazɛte me. Ɛna court no se nipa a ɔsɛ fata sɛ ne nsa hyɛ krataa ase a yɛgye to mu no yɛ Nana Kwadwo Masa. Ɛna court no nso se ɔno nso na ne nsa hyɛ Nana Sangba Jafla nkrataa ase. Okay, enti deɛn? na ɛwɔ hɔ bio. Enti sɛ nkrataa thirty kɔpue National House of Chiefs a, it doesn't matter. Hwan na kɔɔto no se ɔno na ɛsɛ sɛ ɔsaene? Ɛyɛ Nana Kwadwo Masa. Hwan na kɔɔto no se ɛyi Nana Kwadwo Masa saene deɛ? Ɛyɛ Nana Sam Agyafla. And that is all. Enti mɛsrɛ mo, ɛma montena hɔ mma mma mo lenge. ɛne wɔn a wɔpɛ sɛ wɔgyigye mo sika. Enti wɔba na wɔka nokorɛ kyerɛ mo a, na wɔreba sɛ montua sika bi a montua. Enti da biara wɔba a na wɔatɛne asɛm no de akyerɛ mo. Enti mɛsrɛ mo, neɛ ɔsanee Nana Samuel Gyafla nkrataa na kɔɔto no se ɔno na wadi mo. Gyɛɛgye no nso kaa sɛ ɛyɛ Nana Kwadwo Masa, ɔno ɛne obi a odi mu a ɛsɛ wɔyɛ the fact that the ɛyɛ Nana Sam Agyafla ne ne ne application forms ne nyinaa ɛmeti provisions a ɛwɔ the Chieftaincy Act no mu ahemfo mmara a ɛwɔ Ghana court no agye to mu sɛ Nana Sam Agyafla ne nkrataa no ɛmeti saa ahemfo mmara a ɛsɛ sɛ nipa meti ansa na yɛde ne din aka ahemfo din ho

sɛ ɔhene bi firi mu a, anaa if there are changes in the traditional council. The traditional council no ne president. In this case, ɔman hene no ɛbɛ notify the region korɔ no a yɛfɔle no. Sɛ ɔman hene no ɛni hɔ a, neɛ ɔ acti no ɛna ɛyɛ n'adwuma a ɛsɛ ɔ notify. In our case no, neɛ na ɔ acti yɛ Nana Kwadwo Masa. Nti kɔɔto no sii dwumadie a Constitution no de ahyɛ Nana Kwadwo Masa nsa sɛ ɔnyɛ no, ɛno na Nana Kwadwo Masa yɛeɛ no sɛ ɔbɛ notify the Bono Regional House of Chiefs sɛ yɛ hene no afiri mu na yɛasi foforɔ. Nti ne foforɔ no a yɛasi no, yɛ approve de biribiara, ne nkrataa ni na wɔde abrɛ mo and that is how the Constitution says. Nti judge no Ɛsan kaa deɛn bio? Ɔse at this point, mmerɛ a Nana Kwadwo Masa pɛɛ through the Traditional Council de Nana Sam Agyafla nkrataa no baeɛ no, the same page thirty four no, Judge no se at this point, the law enjoins the first respondent, first respondent no yɛ the Bono Regional House of Chiefs, in terms of section fourteen two of Chieftaincy Act seven five nine To also notify the second respondent, no discretion arises. Motie, ɔse no discretion arises except where there are demonstrable legal impediment. Ɔse sɛ Traditional Council no anya de nkrataa ne ba bɛka kyerɛ the Bono Regional House of Chiefs no a, nea ɛsɛ Bono Regional House of Chiefs no yɛ ne sɛ Mo nso mode saa nkrataa no kɔma National House of Chiefs, na monni dwumadie biara wɔ mu. Montumi nka sɛ wei nti yɛmfa nkɔ anaa wei nti yɛmfa nkɔ. So wɔho? Read page thirty four. Ɛna ɔkaa sɛ, unless sɛ there are legal impediment. Legal impediment yɛ mmara mu akwansideɛ bi Gyɛɛgye no kɔɔ so kaa sɛ nneɛma a ɛyɛ mmara mu akwansideɛ sɛdeɛ nsɛm bi a asi da a yɛadi a ɛkyerɛ a the Bono Regional House of Chiefs wɔn wɔn gyɛɛgye lɔya no koraa wɔn faa no no ɛno koraa kootu saa asɛm no yɛ owuo abdication and deposition na ɔno gyɛɛgye no ɔhwɛ saa nneɛma yi nyinaa a Ɔnhunu sɛ ebi si there wasn't any demonstrable impediment a esi wɔn kwan sɛ ɛma wɔmfa Nana nkrataa no nkɔ. So woahu? Enti mɛsrɛ sɛ momma obi mmɛdaadaa mo mma monkɔyiyi sika nkɔtua sika bi ma wɔn nni, ɛno na ɛbɛma mo bo bɛfu na moaka sɛ obi asese mo. Nokorɛ no, Nɔkorɛ yɛnfa sika ntɔ nɔkorɛ ti nɔkorɛ ne sei Nana Sangba Jafla ɔtɔ so mmienu yɛnam amammerɛ kwan so yii no ɔsuae kyerɛɛ ne he n'ahemfo ɔmo nso gye ne too mo suae kyerɛɛ no dii n'akyi ma yɛbaa baabi akonnwa no hyɛ mmom mesuae kyerɛɛ no nananom bɛtenaa ase yɛɛ meeting gyee ne CD form no too mo approvuuiɛ Through their acting president, wɔn bɛ bɔɔ the Bono Regional House of Chiefs no amaneɛ, Judge no se according to the Chieftancy Act no, wɔn nni dwumadie biara di, deɛ ɛsɛ wɔn di nyinaa ne sɛ wɔn act te sɛ post office. Post office, me me twerɛ letter de kɔma abranteɛ Farouk Ahmed a, post office foɔ ntumi nti letter no no nka sɛ grammatical errors wɔ mu anaa letter no na nka ɛsɛ yɛ hundred words ɛna me twerɛ no fifty words ne saa nti no wɔn nfa nkɔ they can not say that wɔn adwuma ne sɛ wɔn bɛ deliver the letter to abranteɛ Farouk Farouk ti ano wie a ɔno mmom ɛna ɛwɔ questions bi ɛne ayi bi a ɔno na ɛbɛ bisa nti the Bono regional house of chiefs no Ɛyɛ conveying belt naano koraa yɛbaa court wɔn lawyer kaayɛ that they are conveying belt in the judgement no judge no kaa sɛ they are a conduce they are only carrying an information nti obi a yɛde ade ama wo a wo dwumadi a woyɛ nyinaa ne sɛ wo carry ade no kɔ ma obi na wɔyɛ n'adwuma no Na wo tena hɔ ɛɛnono wo ho ɛɛsere sɛ, Me ma tena ase, ma te ano, ma hwɛ, ma rejecte. Na wanya high court judge, na watumi anya nananom a sɛbi sɛbi sɛbi a anka nananom di, mo wɔ nimdi a mo wɔ nkurofo a ɔmo nim adeɛ ɛwɔ mo nkuro no mu a sɛ nka mo nnim koraa na ɔno nkoa na ɛyɛ lawyer koraa mpo a mo wɔ lawyers wɔ mo kuro mu a mo bɛtumi a consult wɔn na mo anya judgement no bi de akyerɛ wɔn. Na moaka akyerɛ wɔn sɛ, 'Sei na judgement no teɛ, na monarɛte wɔn, na abɛnya mo na moakɔtena ase, na mode mo nsa bɛhyɛ mo damorefa mu, na ɛyi Nana Adwoman Badu bɛdi m'anim na ɔde animguaseɛ reba mo so na mo nso mote hɔ na ɔreyɛ mo yodiom. Mɛsrɛ mo, ɛnyɛ sei na mo nananom koeɛ a wɔde kyekyeree mo kuro no? Sɛ saa suban wei bi na wɔde yɛeɛ a, anka mo kuro no annuru baabi a moaduru yi a moabɛnya ahennie a moredi a mokɔ dɛ ama aban enkriti statutory body mma mo nnkɔ hɔ. Ntsi mɛserɛ mo, mɛserɛ mo, mma mo mma mo ho kwan mma ɛyi dɔmahene ne nwonomahene mfa mo mo mo nni agorɔ. Mɛserɛ mo aa, mɛserɛ mo. Ntsi asɛmbisa a meebisa mo ne sɛ, Does the Bono Regional House of Chiefs have the power to reject a CD form? So Bono Regional House of Chiefs, wɔn wɔ tumi sɛ wɔn bɛtumi aka sɛ CD forms a wɔde aba no yɛ disqualify no yɛ reject. Yɛnkɔ page thirty four. Yɛnkɔ page thirty four. Page thirty four second paragraph no, judge no make no very clear. Baabi a meka nsese ya no, ɔsɛ at this point the law enjoined you. to ayi in terms of the section fourteen two no of the act to notify this no description arises wonni anoyie biara wonni dwumadie biara ɛka ho ade biara ni hɔ biom a wode bɛka ho nti wokan

respondent period sɛ mo kan a mo nte aseɛ nyonomahini ɛne dɔmahini mɛsrɛ mo don't continue disgracing and then don't continue making uh, foolishness of your education education na mokɔ school na mokɔ yɛ no mɛsrɛ mo a sɛ mosua adeɛ paa yi a ɛnneɛ monto mo bo ase na monhwɛ nneɛma bi page 34 last paragraph ɔse mmerɛ a The Sampa Traditional Council through the acting president de Nana Sam Agyaflo a forms baeɛ no, monni tumi biara, monni hwee. Deɛ ɛsɛ moyɛ nyinaa ne sɛ mode nkrataa no kɔ ma National na mo no mo acte as conduit ɛna ɔde period baa hɔ. Ɔse monni hwee yɛ biom. Ɛnti wotumi kɔnya Dɔmaahene Nyonomahene ne ada nhanyemfo a wo will not sit down and analyse things tumi di wɔn akyi tumi ka sɛ yɛyɛ akɔyɛ meeting deɛ kɔɔto ahyɛ sɛ yɛmfa nkɔ no ya ya reject na sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi ɛyɛ me sɛ ade wei no they are not using it sɛbi. and that is the truth ɛhɔ no ɛnyɛ mabusua fie o ɛna ɛnyɛ momo mmra ɛna mode yɛ adwuma wɔ hɔ ɛyɛ Ghana mmerapɔn a yɛgyina so ɛde ahemfo mmra a ɛyɛ act 759 ɛbaeɛ no ɛno ɛna yɛde yɛ adwuma nti mɛsrɛ timamufoɔ monyaa wɔn agorɔ bi na wɔn di they are only joking they are only playing na sɛ ɔmo wɔ saa tumi no deɛ a sɛ nkae no deɛ ɔmo wɔ sɛ ahemfo bunu regional house of chiefs wɔ saa tumi no ɛtumi decide deɛ a ɛneɛ sɛ nka metumi kɔnya ahemfo bɛyɛ 20 bi na metuatua sika ma ɔmo anka dɔmbɔ ahene koraa mɛtumi ato no ɛma ɔmo gazette me as dɔmbɔ ahene if that is what is happening a nkae no deɛ nkae is not a big deal ɛno ara ne sɛ manya sika bi na matɔ ɛyi Drɔbohene, Nyonom eh, ah, Nyonomahene sɛ ɔno ɔpɛ sika paa, nti ɔno mepɛ sika kakra bi ma na saa nkurɔfoɔ na matotɔ mu na maba sɛ o yɛato ayi ah, Dɔmahene, nti yɛmfa me me gazette forms nkɔ na yɛnkɔ gazette me sɛ meyɛ Dɔmahene. Is, is this sensible? Nti mɛsrɛ mo, Mɛsrɛ mo, mma monntena hɔ nnyɛ mo ho lawless people a a group of lawless nkɔkorafo a mogu hɔ a mommfa mmara nnyɛ adwuma ne amammerɛ nnyɛ adwuma nti monni saa tumi no. Mma monnunu mo ho na atumi nya obi a yɛfrɛ no ɔse ɔyɛ historian, papa panyini mu a wakɔ pension na wakɔ okuro, Ɛnam sɛ wantoto nneɛma yie nti no, wohwɛ ne curtains a ɛgu ne dan mu, wohwɛ ne curtains no a, ayɛ te sɛ ɛyi yɛfrɛ no sɛn, ɛɛ ntoma bi a ɛyi yɛde yɛ ɛɛ saa ɛyi bi ntoma bi a wohwɛ curtains ne colour yellow, ne nkonnwa yellow. Ɔde gu ne dan mu na wahyɛ ne kyɛ na wayɛ n'anim te sɛ yɛakyekyere no abɔ dua so na ɔnka nokorɛ, baabi a wanyini aduru yi app sɛbisɛbisɛbi, ɛsɛ sɛ wotumi bue w'ano na aka nokorɛ. Na hwɛ the way a ɔreyɛ video ne ne nsɛm keka ne nnoɔma bi a ɔreyɛ na papa panyin a over 70 years woyɛ sei na what is the essence of your education na woyɛeɛ no anaa wokan adeɛ a wonte aseɛ. Wɔ abusua ɛneɛ Sampa Mahene Nana Samuel Kyafra the second ne personal assistant Abu Mahama ɛna abusuafoɔ motee ne nka no ne nsɛm a ɔde aba yi ɛdeɛn ɛna wowɔ ka fa ho? Kɔ comment section hɔ nom na kyerɛ w'adwen ɛfa ne nsɛm no ho. Aha nom ɛyɛ Puyaka TV mese ɛtɔɔ fam a yɛde bɛbrɛ wo nti sɛ wei yɛ wo first time a ɛneɛ bɔ mmɔden a subscribe mia notification no so. kɛkɛ a ɔno sɛdeɛ video biara a yɛde bɛto mu no wɔ nso nsa bɛka no ɔnyɛ biara hwɛ medaase bebree.